כ'האב געוואלט רעדן פון די נושא פון משיח, יעצט רעדן וועגן משיח קען מען רעדן אסאך, באט איך וויל רעדן די עיקר וועגן איין זאך וועגן משיח, סאו נישט מאריך זיין צופיל, אפשר איך א צווייטע מאל געבן נאך א דרשה. די שאלה הייבט זיך אן, וואס איז משיח? וואס ווארט מען פאר? און נאכדעם איז דא נאך א שאלה, ווער איז משיח? ווער קען זיין משיח? דארף משיח זיין א יחסן? ווער איז משיח? סאו אנצוהויבן מיט די ערשטע קשיא, וואס איז משיח? וואס ווארט מען פאר? איז מיינע רעבעס אין חדר, און איך מיין אלע רביס אין חדר זאגן די זעלבע זאך פאר די קינדער, אז ווען משיח גייט קומען גייט וואקסן קענדיס אויפן בוים. איז דאס די משיח? איז דאס מען ווארט פאר? אז זאלן וואקסן קענדיס אויפן בוים? פארשטייט זיך אז ס'איז קינדעריש גערעדט. און פון וואו ס'איז געקומען די משל וועגן ס'וועט וואקסן קענדיס אויפן בוים איז ווייל פאר א קינד קען מען נישט מסביר זיין עכט וואס גוט מיינט. סאו א קינד פארשטייט קענדיס צוקערלעך. סאו זאגט מען אים ס'וועט וואקסן קענדיס אויפן בוים, איז מילא איז פאר אים זייער גוט, אקעי ס'וועט וואקסן קענדיס אויפן בוים, אבער סך הכל א משל צו מסביר זיין פאר די קינד וואס גוט, אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט גוט, און ווען משיח וועט קומען וועט זיין גוט. איז די שאלה וואס דאס מיינט. יעצט לאמיר אנהויבן פון אנהויב, אזוי ווי שטייט אין בראשית. ווען אדם און חוה האבן געזינדיגט, פארוואס האבן זיי געזינדיגט? ווייל דער נחש האט זיי איבערגערעדט. יעצט וועגן די חטא פון עץ הדעת, וואס איז געשען? עס איז געקומען מיתה אויפן וועלט, און אלע צרות, אלעס וואס אונז ליידן, איז וועגן די נחש. סוי מ'רופט אים נחש הקדמוני. יעצט. נחש איז גימטריא דרײַ הונדערט אַכט און פֿופֿציק. משיח איז אויך גימטריא דרײַ הונדערט אַכט און פֿופֿציק. סאו די רגע ווען אדם האט געגעסן פון די עץ הדעת איז משיח נולד געווארן. און אונזער ארבעט וואס אונז דארפן טון אויף די וועלט איז צו צוריקצודרייען פון די נחש צו משיח, צוריקצודרייען צו מסכן זיין די עבירה פון די חטא עץ הדת, איז מילא וואס אונז ווארטן אז משיח זאל קומען, ווארטן אונז צו מסכן זיין די חטא עץ הדת, און אזוי פון נחש וועט ווערן משיח. יעצט לאמיר אביסל אריינגיין וועגן די גאנצע מחלוקת פון וועגן משיח בן דוד און משיח בן יוסף. כ'מיין אונז האבן אלע געהערט וועגן צוויי משיח'ס. ס'דא משיח בן יוסף און נאכדעם משיח בן דוד. קודם האט געקומען משיח בן יוסף און נאכדעם האט געקומען משיח בן דוד. יעצט איז דא א גרויסע מחלוקת אויף דעם. און איך וויל נישט מאריך זיין אין די מחלוקת, אבער צו גיין בקיצור, און נאכדעם איז אויך די מחלוקת וואס גייט זיין ווען משיח גייט קומען. יעצט, די ערשטע פלאץ ווי די גמרא שרייבט, און לכאורה איז די איינציגסטע פלאץ וואס די גמרא רעדט פון דעם, פון משיח בן יוסף, איז ווייל ס'שטייט אז, אז אין די גמרא אין סוכות, אז ס'שטייט ס'איז געווען א גרויסע הספד, ס'זאל זיין א גרויסע הספד אין ירושלים, סאו איז דא א מחלוקת צווישן רב דוסים די רבנים, איינער זאגט אז פארוואס גייען די אידן וויינען וועגן משיח בן יוסף גייט געהארגט ווערן, און איינער זאגט וועגן די יצר הרע גייט געשחט'ן ווערן, און ס'שטייט ווען משיח וועט קומען דער באשעפער גייט שחט'ן די יצר הרע, און ביידע גייען וויינען צדיקים און רשעים, צדיקים גייען וויינען. ווייל זיי האבן געזען ווי גרויס פאר זיי גייט אויסקוקן די יצר הרע ווי א גרויסע בארג, און זיי וועלן פרעגן וויאזוי האב איך געקענט בייקומען אזא גרויסע בארג, און די רשעים וועלן וויינען ווייל פאר זיי האט אויסקוקן די יצר הרע ווי א חוט השערה, ווייס איך א האר, און זיי וועלן פרעגן וויאזוי קען זיין אז איך האב נישט געקענט בייקומען די קליינע האר. סאו דארט איז עיקר די גמרא רעדט בכלל די נושא פון משיח בן יוסף. יעצט איז די ארי הקדוש האט געטענה'ט אז משיח בן יוסף גייט נישט געהארגט ווערן, און ער זאגט וועגן דעם ווען אונז דאווענען וויאזוי הייסט עס ווען אונז דאווענען פון אבני ירושלים, איז וואס מען רעדט דארט איז איז די אז משיח בן יוסף זאל נישט שטארבן, און די גרא האט אויך געטענה'ט אז אז אונז האבן גענוג געדאווענט און משיח בן יוסף גייט נישט שטארבן. סאו די רמב ם אבער האט א אנדערע שיטה אינגאנצן. לויט די רמב ם איז נאר דא איין משיח. די רמב ם טענה'ט אז ס'איז דא איין משיח און דאס איז משיח בן דוד, און לויט אים מוז עס זיין אז דער משיח מוז זיין א אייניקל פון דוד המלך, סאו לויט די רמב ם. גייט נישט זיין קיין שום שני ווען משיח גייט קומען, סאו לאמיר לערנען אביסל פון רמב ם אין פרק י ד אין הלכות מלכים פרק י ד, סאו דארט הייבט ער אן צו זאגן אז מלך משיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלת ראשונה בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזר כל המשפטים בימיו כשהיה מקודם, און ער קריכט אריין אין דעם. און נאכדעם זאגט ער אזוי ואל יעלה על דעתך שהמלך משיח צריך לעשות אותות ומופתים און מחדש דברים בעולם או מחי מתים וכיוצא בדברים האלה אז זאל נישט ארויפגיין אין דיין דעת אז משיח דארף ווייזן מופתים פארוואס ווייל שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנהוי והיאוי נושא כליו של בן כסיבא המלך והיאוי אומר אולי שהי' מלך המשיח אז איך מיין ענק האבן אלע געהערט פון די מעשה פון בר כוכבא ער האט געהייסן עכט בן כסיבא מען האט אים גערופן בר כוכבא

צו בויען א דריטע בית המקדש, און ער האט אפילו געמאכט קוינס וואס מען האט געטראפן היינט אין איצטראל וואס מען קען זען ס'קומט פון אים, ער האט געטון עכט אזעלכע פעולות ממש ער האט אויסגעקוקט ווי ער משיח, און רבי עקיבא האט געגלייבט אז ער איז משיח, ווייל די עשרה רגעי מלכות איז רבי עקיבא געהייראט געווארן מיט די אנדערע צען דאס איז געווען נאך די מעשה ווייל די רוימער האבן למעשה אים צוריק גענומען ארץ ישראל און זיי האבן אים געהארגעט בר כוכבא. יעצט צום מעשה רבי עקיבא האט געטענה'ט אז דער בר כוכבא איז משיח און עס איז געווען דארט א גאנצע מחלוקת און אנדערע רבנים האבן געזאגט ס'וועט וואקסן קודם גראז אויף דיין אויף דיין טשיקס אויף דיין באקן פאר פאר ער האט זיין משיח, ווייל די אנדערע רבנים האבן נישט געהאלטן אז ער איז משיח, אבער בארם ליין איז געווען אז רבי עקיבא האט נישט געבעטן אז ער זאל ווייזן נאר צום אפסום, סאו פון דעם לערנט דער רמב ם אז משיח גייט נישט זיין דווקא איינער וואס איז איינער וואס גייט ווייזן נאר צום אפסום. יעצט זאגט די רמב ם ווייטער, ואם יעמוד מלך מן בית דוד, שטעלט זיך אויף א מלך פון בית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות, א גרויסער גאון און א צדיק פארשטייט זיך אז ער טוט די מצוות, כדוד אביו, אזוי ווי דוד זיין טאטע, כפי תורה שבכתב שבעל פה, ויכול כל ישראל לילך בו ולחזק בדרכו, און גאנץ כלל ישראל וועט קענען גיין אויף זיין וועג, און ווי לוחם מלחמת השם, און ער האט מלחמה האלטן מלחמה פון די אייבערשטער, הרי זה בחזקת שהי' משיח, טייטש עס אז דאס איז משיח, ואם הוסיף הצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בוודאי, טאמער העט ער טאקע בויען א בית מקדש איז ער זיכער משיח, סאו. סאו דא שרייבט די רמב ם אז בעסיקלי משיח גייט זיין איינער וואס גייט צאמנעמען גאנץ כלל ישראל, ארויפברענגען קיין ארץ ישראל, און מחזיר בתשובה זיין גאנץ כלל ישראל, דאס איז די עיקר פון משיח, אבער ס'פעלט אויס צו בויען די בית המקדש, אז טאמער העט ער קענען טאקע מצליח זיין. צו צוזאמנעמען גאנץ כלל ישראל, מאך זיי וטשיו זיין כלל ישראל, און בויען בית המקדש זאלסטו וויסן אז דאס איז משיח. זאגט דער רמב ם ווייטער, ואם לא הצליח עד כה, און אויב וועט נישט מצליח געווען ביז דארט, אוי נהרג, ער איז געהארגעט געווארן, מיינט אויך דאס אז ער איז געשטארבן בידיעה שאינה זו ההבטחה ולא אויף א תורה, נישט דאס האט די תורה געמיינט, הרי ככל מלכות בית דוד השלימה והכשרים שמעשי, אזוי ווי אלע אנדערע מלכות בית דוד, ס'איז געווען פול מיט קעניגן און זיי זענען געווען הייליגע אידן און זענען געשטארבן, סאו ער איז נאך איינער א אייניקל פון דוד, א גרויסער צדיק, לא נקדש ברכי אלא נעשית בו ברבים, שני מהם מן השכילים מי קשה ליצור בהם אלא ברר ללבן עד דאיז קייט סקי עוד. למועט. אז וואס? אז דער באשעפער וועט ממש מנסה זיין די אידן און ער וועט אראפשיקן צדיקים אייניקלעך פון דוד המלך און זיי זאלן נישט זיין משיח און ער וועט מנסה זיין כדי מענטשן זאלן זיך איינרעדן אז ער איז משיח, ס'וועט זיין א נסיון. סאו לויט די רמב ם. קומט אויס אז דאס גייט זיין משיח, און אויך איז דער רמב ם אין פרק י ט בית און מלכים, הלכות מלכים זאגט ער אז איין ביין אין מסורה און מוסר משיח אלא שוויז מלכות בלבד, אזוי שרייבט דער רמב ם דארט, און ער ברענגט די ראיה פון די גמרא, ווייל די גמרא אין מסכת שבת דף סג ג ברענגט די גמרא דארט א מחלוקת, און שמואל טענה'ט דארט אז די זאך אז איין ביין און איין ביין העולם הזה למות המשיח אלא שבט מלכות בלבד. יעצט לויט די רמב ם איז זייער א שווערע זאך צו פארשטיין, ווייל ס'שטייט דאך אז ס'זאל זיין תחית המתים, איז אויב ס'דאן די זעלבע זאך און סתם טאקע אזוי ווי ווייל די גמרא דארט אין שבת שרייבט אז ס'וועט זיין עניים, איז וואס ס'וועט זיין תחית המתים, סאו דא רעמאן האט אויפשטיין און ווייטער דארפן גיין נאך געלט, איך מיין אז ער האט מסכם געווען אלע זיינע זאכן אויף די וועלט און ער איז געווען א ארעמאן און יעצט איז ער אין גן עדן פארוואס זאל ער וועלן אויפשטיין תחית המתים, איך מיין ווי איז די צדק און משפט, איך מיין וואס ס'שטימט נישט. און בכלל די קראנקע וועלן ווייטער זיין קראנק איז עס טייטש עס וועט יא זיין מיסה אויפן וועלט סאו ווען עס זיין תחית המעשה סאו ס'קען זיין זאג נישט אז ס'איז אזוי אז היות די רמב ם האט געהאלטן אז ס'איז נאר דא איין משיח און ווי איך ווייס האט ער געהאלטן אז ס'איז נאר דא איין משיח ווייל די רמב ם שרייבט נישט וועגן משיח בן יוסף בכלל ער שרייבט נאר וועגן משיח בן דוד איז זייער מעגליך אז ס'וועט זיין סטעידזשעס. ס'וועט נאר זיין איין משיח, און אויב ווען די משיח וועט קומען העט ער מקבל זיין אידן און בויען בית המקדש, און שפעטער נאך א שטיק צייט העט זיין תחית המתים און דעמאלטס העט אלעס אנדערש זיין, אבער ס'וועט ווייטער זיין מיט די זעלבע משיח, אבער דאס וועט שוין זיין סאך נאך משיח העט קומען. אבער לויט די אנדערע וואס טענה'ן אז ס'וועט זיין צוויי משיח'ס, דייטש אז ס'זיין משיח בן יוסף, זיין קודם איין משיח, וואס בן יוסף מיינט נישט דווקא ער וועט זיין א אייניקל פון יוסף, מיינט ער וועט זיין אזוי די בחינה פון יוסף, וואס דאס איז א שמועס פאר זיך, איז די ערשטע משיח, משיח בן יוסף, וועט צוזאם נעמען כלל ישראל, און ער וועט מחזיר בתשובה זיין גאנץ כלל ישראל, און שפעטער וועט זיין תחיית המתים, סאו ס'קען זיין אפילו ס'איז נישט א ווייטע מחלוקת, ס'איז דזשאסט זיי קוקן עס אן אויף אנדערע וועגן, אז ס'איז דא סטעידזשעס ווען משיח וועט קומען. יעצט לויט די זוהר, וואס די זוהר שרייבט עס אין אפאר פלעצער, און ס'איז נישט נאר די זוהר, ס'איז אויך די ארי מיט אנדערע צדיקים, אנדערע מקובלים האבן גע'טענה'ט אז די גאנצע זאך פון משיח גייט קומען, גייט זיין וועגן קבלה, אז ס'גייט זיין, גייט מגלה זיין מער סודות התורה, און משיח גייט זיין דער וואס גייט קומען און ער וועט ארויפברענגן אידן אויף סאך העכער ווי אונז זעמער יעצט, דאס הייסט וואס אונז קענען יעצט גייען אונז גיין סאך העכער. אקעי, סאו ביז יעצט האט מען בעיקר ארויסגעברענגט די נקודה וועגן מחלוקת וועגן משיח, און מ'וועט באלד מער מאריך זיין, איז קודם וויל איך ארא רעדן וועגן ווער איז משיח? ווער קען זיין משיח? דארף משיח זיין א מיוחס? איז ער א רבי'ש אייניקל? עפעס א גאון'ס אייניקל? ווער איז משיח? פארשטייט זיך לויט די רמב ם איז ער אן אייניקל פון דוד המלך, סאו ער דארף האבן די יחוס פון דוד המלך, אבער לויט די זוהר קומט עס אויס אנדערש,

ער איז געווען יונג, איז ער צו געווען די אידן כלל ישראל זענען געווען זייער נידריג און קיינער האט נישט עוסק געווען בתורה, עס האט זיך אליינס אויסגעלערנט, און אויב מען שטייט ווער וועט זיין די פערטע איז משיח, אז משיח גייט נישט האבן קיין רבי. וואס טייטש דאס? לויט דעם מדרש קומט אויס אז משיח קען זיין א בעל תשובה אויכעט. יעצט ס'קען זיין א אנדערע פשט איז, ווייל גיי קוק די היינטיגע וועלט, היינט צוטאגס רוב מענטשן האבן נישט עכט א רבי, וואס איך רעד עס זאל זיין א תלמיד מובהק פון איינעם. אמאל ווען איינער האט געוואלט גיין לערנען איז ער געגאנגען צו א ראש ישיבה און ער האט זיך געזעצט לערנען מיט אים און דער ראש ישיבה איז געווען זיין רבי, דער ראש ישיבה האט ער געלערנט פאר יארן אלס בחור, מען קען בלייבן נאך חתונה, יעדער איינער וויאזוי ס'האט זיך אויסגעשטעלט, און יענער איז געווען זיין רבי, ס'איז געווען מענטשן האבן געהאט צוויי רבי'ס, באט אזוי פלעגט די וועלט זיין, היינט צוטאגס רוב מענטשן, אפילו ווען מען האט א רב אין חסידות, איז ער נישט קיין תלמיד מובהק. סאו איך גיי נישט זאגן קיינער, יא, ס'איז דא מענטשן, ער איז געווען א בחור און ער איז געגאנגען צו א ישיבה און ממש ער איז געווען דבוק מיט זיין ראש ישיבה און אפשר ביז היינט איז ער נאך דבוק מיט זיין ראש ישיבה און ער האט זאגן זיין ראש ישיבה איז זיין רבי. ס'איז דא מענטשן וואס האבן א רב און זענען זייער דבוק מיט זייער רבי און זייער רבי האט זיי אויסגעלערנט. ס'איז דא. באט רוב עולם האט נישט עכט היינט איינעם וואס ער קען זאגן אז ער האט געלערנט מיט אים, האט פיל מיט מענטשן דער דער דער יענער, סאו ס'קען זיין דאס איז די מדרש מיינט צו זאגן אז משיח גייט נישט האבן איינעם אין פארטיקולער, און פארוואס דאס איז און פארוואס ס'קען זיין אז משיח גייט זיין א בעל תשובה איז ווייל. כדי משיח זאל קענען צאמנעמען גאנץ כלל ישראל און יעדער איינער זאל פילן באקוועם, טאמער משיח קומט פון עפעס א רעבישע הויף, צו ער באלאנגט ערגעץ, ער איז א חלק פון א קהילה פון א זאך, האבן אסאך מענטשן אנגעהויבן פילן לייק אה דאס טייטש איך בין נישט געווען אויף די ריכטיגע וועג, אז יענעמ'ס וועג איז מער די העכערע וועג, אזוי האבן מענטשן פילן, ווען אין ריאליטי איט שודנט בי די וועי, באט דאס איז די טבע פון די מענטשן, ריאליטי איז אז די וועלט איז געמאכט געווארן אז מענטשן זאלן זיין אנדערש, באשעפער האט ארויסגעשטעלט די וועלט און דאס מאכט די וועלט הערליך, איך קען נישט פארשטיין פארוואס א מענטש וויל אז יעדער זאל זיין די זעלבע. דאס איז אינטערסאנט פון די וועלט, דו זעסט אז דער איז אזוי און דער איז אזוי, גיי קוק, די וועלט איז קאלערפול. יעצט שטעל דיך פאר די גאנצע וועלט איז איין קאלער, צו צוויי, בלעק און ווייט, די גאנצע וועלט איז בלעק און ווייט, וואלט עס געווען אינטערסאנט? ניין. וואס מאכט שיין די וועלט? אז ס'איז דא מאלטיפל קאלערס. יעצט שטעל דיך פאר אז ס'איז דא א שיינע פעינטינג אויפן וואנט. האסט אמאל אריינגעטראכט וויפיל קאלער סארט איז דא? רוב מענטשן האבן נישט קיין אהנונג אפילו וויפיל קאלער ס'איז דא, גיי רעד צו א ארטיסט וועט דיך אנהויבן פארציילן נעמען און נאמבערס פון קאלערס דו האסט קיינמאל נישט געהערט פון, ווייל דו קוקסט אן, ס'דא די בעיסיק קאלערס, יא, ס'דא בלו, גרין, ווייס, שווארץ, רויט, פערפל, ברוין, איך מיין דאס זענען די בעיסיק קאלערס, אבער אין יעדע קאלער קען מען דאך מאכן לייערער, שוואכער, צאמגעמישט, דא אזויפיל קאלערס, יעצט ווען דו זעסט א פעינטינג, האט דער פעינטער נישט נאר געמאכט בלעק ענד ווייט, וואס דער פעינטער האט געטון, ער האט געלייגט יעדע קאלער פול מיט אנדערע לעיערס. ס'הייסט ווען ער האט געלייגט בלו, דא איז דארק בלו, דא איז לייט בלו, דא איז אינצווישן, דא איז אביסל שוואכער, דא איז אביסל שטערקער, און נאכדעם ווען ס'קומט צו די רויט די זעלבע זאך, און ס'קומט צו די בלוי צו די גרין צו וועלכע קאלער זאל נאר זיין, האט ער געהאלטן ניין, גיין שטערקער שוואכער ארויף אראפ, און נאכדעם זעסטו, wow, א הערליכע פעינטינג, זאל איין זאך זיין אנדערש, זאל איין פלאץ ווי ס'האט געדארפט זיין שוואך זיין שטארק, איז די פעינטינג שוין נישט די זעלבע שיין. סאו. וואס מיינט דאס? אז די ביוטי פון די זאך איז אז ס'איז מאלטיפעל קאלערס. סאו אונז מענטשן, אונזער נעיטשער איז די זעלבע זאך. די פאקט אז אונז זעמען אלע אנדערש מאכט די וועלט הערליך. און דאס איז די וועג ווי ס'דארף צו זיין. סאו אז א מענטש וויל אז יעדער זאל זיין די זעלבע. מיין איך אז ער זאל זיין גאנצע הויז פעינט עס איין קאלער און דעטס איט, לייג א פעינטינג, איך מיין זאלסט קויפן א שיינע פעינטינג און איך וועל דיר עס נאך פארקויפן אויך, דו זאלסט מיר צאלן אסאך געלט ס'זאל זיין א שווארצע פעינטינג דעטס איט, שווארץ, נאר דאס דו ווילסט אלעס זאל זיין איין זאך. אבער ווי נישט ווי ווען עס קומט צו משיח איז זייער מעגליך אז מיין תחילת המה משיח זאל קומען פון א פלאץ איז וואס קען געשען איז אז מענטשן זאלן האבן חלישות הדעת זאלן אנהייבן פילן לייק האו קאם אז יענעמס רבי איז געווען משיח פארוואס בין איך אויפגעוואקסן אין די קהילה אדער פארוואס האב איך מיך געטראפן די פלאץ ערגעץ אנדערש איי דאס איז די וועג וויאזוי עס דארף צו זיין, יעדער איינער האט זיך זיין רבי, ווייל צו יעדעם רעדט עפעס אנדערש, און איינער קען זיין א גאלדענע רבי פאר איינעם, איך רעד ממש וועט זיך מחי' זיין פון הערן תורה פון אים, און פאר דיר, דו האסט נישט קיין שום שייכות מיט אים, דו פילסט נישט קיין שום קאנעקשאן מיט אים, און פאר א צווייטן קען עס זיין פארקערט. איז וואס טייטש דאס אז עס דארף זיין אלע מיני רביס און אזוי איז די וועלט? אבער מענטשן קענען פילן שלעכט, איז וועגן דעם משיח גייט דארפן זיין איינער וואס וויאזוי הייסט עס ער קומט נישט פון ערגעץ, ער איז זיין א מענטש פאר זיך, און וועגן דעם מעג איך זיין א בעל תשובה, אז ער איז געבוירן אין א פרייע משפחה, און קיינער האט אים גארנישט אויסגעלערנט, ניטאמאל זיין טאטע מאמע. און קאמפליטלי אלעס פון זיך אליין איז מען רעדט שוין פון דעם איך וואלט אויך זאגן אינטערסאנטע זאך אז אין דורך היסטערי יעדע מאל ס'איז געווען א גדול און ער האט ארויסגעגעבן ספרים, איז ווי אזוי הייסט עס, איז יעדער איינער האט געהאט וואס האבן אים אפאוזט, האבן געהאלטן אקעגן אים, יעדע גדול איז פון ביז די צייטן פון די גאונים, איך רעד ס'איז געווען אמוראים, דארט האט זיך אויף, דעמאלטס האט זיך אויפגעהערט די איידיע אז כלל ישראל איז געווען צוזאמען, מיענינג טו סעי, אין צייטן אמוראים זיי האבן דיקא געוואוינט אין בבל, אבער איך רעד אלע קהילות אין כלל ישראל איז געווען קאנעקטעד צו בבל, און נאך צו צחוק גערעדט עמרם האט זיך שוין געווען מער צו זיך אפלאזן זיי האבן שוין נישט געהאט אזוי ווייט שייכות און זייט דעמאלטס איז געווען נאך צו נאך מער אז יעדע מאל איינער האט ארויסגעגעבן א ספר איינער דאס איז געווען מחלוקת. ס'איז געווען איין מענטש אין היסטערי איין צדיק וואס ער האט ארויסגעגעבן זיינע ספרים און בחייו איז זיינע ספרים געווארן אויסגעשפרייט איבער די גאנצע וועלט, איך מיין עט ליסט רוב כלל ישראל, און קיינער האט אים נישט אפאוזט, קיינער איז נישט געווען אקעגן אים, ווער דאס געווען? ר' אשר קדוש. סאו אזוי, יעדע אנדערע צדיק ווען עט ארויסגעבן זיין ספר, אויב עט עס ארויסגעבן בחייו, עס איז געווען חברה וואס האבן געהאלטן אנטקעגן אים, און זייער אסאך, די ספר איז ארויס געקומען שפעטער, איך רעד, קען האט עס געשריבן בחייו, ווייל דער אנהויב איז געווען נאר אין זיין שטאט, סאו דארט איז ער געווען דער רב אין שטאט, צו מען האט געהאלטן פון אים, איז ווען די ספר איז אנגעקומען שפעטער איז ער שוין, האט ער שוין נישט געלעבט, ווייסט ער נישט געווען אזוי ווייט פאפולער בחייו, ר' הקדוש בשעת ער האט געלעבט איז זיין ספר אנגעקומען, און די גאנצע וועלט, און יעדער איינער געלערנט חומש און רשי, און אפילו רשי זיין פירוש אויף אסאך זאכן שרייבט ער זיין אייגענע מיינונג, און וויאזויהייסטעס, און יעדער האט אים אנגענומען, סאו האב איך געטראכט צו מיר, די זאך אז אזא זאך וועט קען פאסירן, איז לכאורה רשי געווען משיח אין זיין דור, טאמער אין זיין דור וואלט משיח געדארפט קומען, איז רשי געווען, ווייל סשטייט אין יעדע דור שיקט די באשעפער אראפ משיח, אז טאמער יענע דור איז רעה, ער טאר זיך מגלה זיין. און איך האלט דער באשעפער האט דאס געמאכט אז אונז צו ווייזן אז צו פארשטיין ווען משיח גייט קומען גייט ער קענען רעדן צו יעדן די זעלבע שפראך וואס טייטש דאס אז ביז יעצט יעדע גרופ מענטשן באלאנגען א צווייטע קהילה ווייל צו יעדן רעדט א אנדערע שפראך און די קענסט נישט גיין נעמען א פוילישע מיט א אונגערישע און האבן די זעלבע רבי, ס'איז זייער שווער. ווען איינער קען די שאלה אויף וואסערע שפראך ער רעדט, איז ווייטער, וועט זיין איין גרופ פון פויליש און אונגערישע וואס שטימען אריין צו די רבי, וואס איז מיט די רוסישע? און וואס איז מיט די ספרדישע? עס איז אינגאנצן אנדערש. דא גייט קומען איין מענטש, דער משיח, און ער גייט לערנען תורה, און יעדער איינער וועט יונק זיין פון אים. יעדער איינער

ס'וועט נאר נעמען צייט, אבער די זאך וועט זיין אז די איידיע זאל קענען קומען איינער און רעדן און יעדער איינער זאל קענען הערן פון אים, יעדער זאל פילן א שייכות מיט אים ווען דערזען אזא מין מענטש איז צו וויסן אז ער איז משיח. איז די איידיע וואס כ'האב יעצט געזאגט אז ווען משיח וועט קומען גייען מענטשן נישט גלייבן אז ער איז משיח, איז קודם דארפסט קוקן יעדע מאל איינער האט אנגעהויבן מיט א נייע זאך האט מען אים געלייגט אין חרם, אפילו אין די גמרא, און ס'איז געווען רבי אלעזר בן הורקנוס, נאכדעם די רמחל, די בעל התניא, די חסידים בכלל, און לכאורה אזוי האט זיין משיחיות קומען, ווייל ער האט אנגעהויבן מיט נייע זאכן, און רבנים זענען זייער צוגעוואוינט צו יו נאו שומר זיין אויף די וועג ווי אזוי אונז גיימער, און יעדע מאל ס'קומט א נייע זאך ווערט מען אינגאנצן דערשראקן. איז די משיח גייט קומען גייט מען האבן א שוועריקייט לייק אה הייבט אן מיט נייע זאכן און סשטייט אויך אין ויחי שטייט דארט ביי יעקב האט געזאגט ולא יהי' קאסמים איז דא מפרשים איך ווייס נישט ווער וואס זיי זאגן וואס הייסט ולא יהי' קאסמים אז משיח גייט קומען אז זיין אסאך אידן וואס גייען נישט זאלן נישט ארויף קומען קיין צרור משיח זאלן נישט גלייבן אז ס'איז משיח ווייל זיי זאלן נישט זיין אינטערסירט אין משיח און מען וועט זיי דארפן שלעפן. וועגן דעם שטייט ולא יהי' קאסאמים אז ער וועט ממש דארפן שלעפן מענטשן, איז אסאך מענטשן מיינען וועם מיינט מען דאס? די פרייע אידן, יא ס'איז דא פרייע אידן אין די גאנצע וועלט, זיי זאלן נישט וועלן גיין מיט משיח, ער זאגט ס'איז אמת טאקע אסאך פרייע אידן גייען נישט וועלן גיין אבער ס'וועט זיין ליידער אסאך פרומע אידן וואס וועלן אויך מכחיש זיין אין משיח,

יעצט איז דא א חזל וואס שטייט אז וועגן צוויי עבירות וואס מ'האט געטון אמאל ליידט מען אין יעדע דור, דאס איז מכירת יוסף און די עגל. ס'האט ר' אלחנן וואסערמאן געזאגט. וואס איז די זאכן וואס מ'ליידט אין יעדע דור? זיי זאגט וועגן מכירת יוסף איז דא בלוט בלבולים אין יעדע דור, און דאס האט מען קען זען קלאר, ס'איז דא בלוט בלבולים אין יעדע דור, און אפילו היינט אהן די בלוט בלבול אז מען גייט טענה'ן די אלע אנטיסעמיטן אז ארץ ישראל טוט איך ווייס וואס צו די פאלעסטיניענס ווען זיי טוען עס אפילו נישט, ווען פאלעסטינערס גייען הרג'נען אידן גייט מען מען שרייט אז די אידן הרג'נען פאלעסטינערס, פארשטייט דאס הייסט א בלוט בלבול, און אזוי אויך אין אלע דורות איז געווען בלוט בלבולים און דאס אלעס קומט וועגן מכירת יוסף ווייל וואס האט מען געטון ביי מכירת יוסף מען האט איינגעטינקן די כסונת פסים אין בלוט איז מילא וועגן דעם ליידט מען וועגן די בלוט בלבולים און די עגל וואס ליידט מען פון די עגל אז אין יעדע דור איז דא משיח שקר. איז אלע דורות איז געווען משיח שקר, ס'איז יעדע מאל געקומען אויף א אנדערע וועג, למשל ביי שבתי צבי איז עס געווען דירעקט, ער האט געטענה'ט ער איז משיח און למעשה אויב איז נאר שקר, און עס איז געווען כמה וכמה אזעלכע משיח שקר, און שבתי צבי די סיבה פארוואס אונז ווייסן פון אים איז ווייל דעמאלטס איז געווען א גרויסע זאך און די רעדסט וואו רוב כלל ישראל איז געווארן אריינגעכאפט אין דעם, עטליעסט זענען געווען אינוואלווד, עס איז געווען פול מיט אנדערע משיח שקר וואס איז געווען ווייסן א שטאט צו א פלאץ. און ביז היינט איז דא משיח שקר, קודם משיח שקר פון דאס ליובאוויטש, ער זיך מאך נישט אוועק, ליובאוויטש רבי איז געווען א גרויסע איד, און האט אסאך מענטשן וואס פארשעמען אים, מיט דעם וואס זיי זאגען אז ער איז משיח, ער האט אליינס נישט געזאגט קיינמאל אז ער איז משיח, און ביי די אז ער איז געשטארבן, מיינט ער זיכער נישט משיח, און האט אפילו נישט געשטימט די זאכען פון משיח, ער האט נישט געהאט קיין שום סיין, און ספעשעלי די ליובאוויטשער גייען לויט די רמב ם, און לויט רמב ם ווי אזוי הייסט עס קומט אויס אז דאס וואס משיח דארף טוהן האט ער נישט געטוהן, איז ס'שטימט נישט בכלל די גאנצע זאך, און אויך וואס איך האב פריער געזאגט וועגן די זאך וואס שטייט אז משיח גייט נישט האבן קיין רבי, און פארוואס? ווייל ס'זאל נישט מאכן שוואך פילן מענטשן, אז יעדער איינער זאל פילן באקוועם, שטעל דיך פאר האסט א רבי פון א גרויסע חסידות, נאך צו א געיארשענטע רבי, וואס טייטש איז דא א חילוק, ווייל ס'איז דא א רבי לאמיר זאגן ער הייבט אן זיין אייגענע זאך, ער הייבט אן א אייגענע זאך, און צוביסלעך שלעפט ער נאך און נאך מענטשן, אקעי איינער קומען פריער איינער קומען שפעטער, אזא איינער קען זיין משיח, צו עניבאדי וואס הייבט אן מקרב זיין אידן, ווייל דא שטייט דאך אז משיח הייבט מקרב זיין אידן, סאו עניבאדי וואס הייבט אן מקרב זיין אידן, מיינט נישט וועגן דעם ער וועט אננעמען אויף איינמאל די גאנצע זאך, ער וועט אננעמען צוביסלעך און מער און מער מענטשן וועלן ווערן נענטער צו אים, איז אזא איינער קען זיין משיח, אבער ליובאוויטש רבי האט גע'ירש'נט א רביסטווע. דאס טייטשט אז ווערסטו נישט אויפגעוואקסן אין לאבאוויטש אדער ווערסטו נישט געווען לאבאוויטשער טעם פיל טאמער זאל ער זיין משיח העט די עולם פילן זייער שלעכט די זעלבע זאך טאמער עני אנדערע רבי די עולם העט פילן זייער שלעכט לייק האו קאם ער איז נישט געווען מיין רבי סאו די גאנצע זאך שטימט נישט אבער אונז זעמער אונז האבן די עונש פון משיח שקר וועגן דעם, און היינט איז שוין צוגעקומען נייער משיח שקר, איך ווייס שוין פון אפאר מענטשן וואס איך וויל נישט רעדן קיין נעמען וואס מענטשן האבן אנגעהויבן גלייבן אז ער איז משיח, און מענטשן רעדן זיך אליינס איין זיינע משיח, קיין שום ראיה נישט אבער זיי גלייבן, איז מילא זיי פארשטייען אז די אלע זאכן קומט וועגן די חטא העגל און אונז דארפן דאס מסכן זיין, און אונז דארפן מסכן זיין די משיח שקר אויכעט. יעצט די קשיא פרעגט זיך אויכעט אז ס'שטייט ווען א מענטש שטארבט און ער קומט ארויף אויף יענע וועלט פרעגט מען אים די ערשטע פאר קשיות און איינע פון די קשיות איז צו האסטו געהאפט אז משיח זאל קומען איז לכאורה ווי אין די תורה שטייט אז מ'דארף האפן אז משיח זאל קומען? לייק, ס'איז נישט קיין אזא הלכה דאס, כ'מיין ווי קען דאס זיין? ווי ס'הייסט אין די רמב ם דף וואס ער שרייבט וועגן משיח שרייבט ער אז א מענטש וואס גלייבט נישט אין משיח איז ווי ס'הייסט עס איז א איז א כופר. איז און אויך דארט שטייט אז מ'האט פרעגן צו מ'האט געהאפט פון משיח, אקעי קען זיין איינער גלייבט אין משיח, וואס הייסט האפן פאר משיח?

דו גלייבסט אז ס'איז געווען יציאת מצרים, און אזוי ווי די אידן, כלל ישראל אין מצרים האט געפילט זייער שוואך און למעשה זענען זיי געווארן אויסגעלייזט, אזוי אויך דארפסטו גלייבן און האפן אז משיח גייט קומען, ווייל אזוי ווי באשעפער האט ארויסגעלייזט די אידן פון מצרים, אזוי וועט באשעפער אונז אויסלייזן פון די גלות, אפילו עס איז שוין אזוי לאנג, און וועגן דעם אז א איד גלייבט עס נישט, איז עס א זאך וואס ער דארף ענטפערן אויף יענע וועלט. יעצט איז דא א זוהר וואס די זוהר שרייבט וואס איז זייער שווער אביסל די אראמישע ווערטער באט קענסט אריין קוקן ס'איז זוהר אין שמות דף ז עמוד ב איז ר' שמעון זאב קאב יודוי רבי שמעון האט אויפגעהויבן זיין הענט ובכה ואומר, און ער האט אנגעהויבן וויינען און ער האט געזאגט, וויי מאן דיזמן והי' זימנה, ער האט געזאגט, וויי אויף די מענטשן וואס גייען לעבן פאר משיח גייט קומען, און די זעלבע צייט וואס זיי קוה ח קאי מאן דיזמן וישתכח בהי' זימנה, און די זעלבע צייט איז לייק בארימט זאל ער זיין, וואס טייטש דאס, ווייל ס'איז דא א מחלוקת, נישט א מחלוקת, איינער האט געזאגט אין גמרא דארט, געפרעגט, איין אמורא האט געפרעגט א אנדערע אמורא וויפיל איך געדענק, צו דו ווילסט לעבן אין די צייטן ווען משיח גייט קומען, האט ער געזאגט ניין איך וויל נישט לעבן יענע צייטן ווייל ס'גייט זיין ביטערע צייטן, אבער אין די זעלבע צייט העט עס זיין א גאלדענע צייט ווייל די אידן וואס וועלן דורכגיין די ביטערקייט וועלן זוכה זיין צו זען משיח, סאו וועגן דעם איז די זוהר שרייבט עס אויף א וועג, ס'איז א ווייטאג און ס'איז גאלד פאר די אידן. בגין די חי יעשה הקדוש ברוך הוא לפקדי לעילאה, זאלסט אריין קענסט אריין קוקן אליין אין זוהר דו ווילסט, בעיסיקלי די זוהר שרייבט אז די דור וועט זיין אזוי נידריג עס וועט ממש נישט זיין קיין איין ערליכע איד און די באשעפער וועט דארפן גיין זוכן אין די גאנצע וועלט א ערליכע איד, און דער איינער וואס וועט זיין די ערליכע איד ער וועט ווערן משיח. ווייל ס'שטייט שוין פאר דעם אויך אז משיח אליין, דער וואס איז משיח וועט נישט וויסן אז ער איז משיח ביז דער באשעפער וועט קומען צו אים. און די זוהר ברענגט א ראיה פון ווי דאס הייסט נאר שטייט אין ישעיהו איר שטייט באבד ואין עוזר, דער באשעפער וועט קוקן און עס וועט נישט זיין ווער עס זאל העלפן. סאו לויט די זוהר. קומט אויס אז יעדער איינער קען זיין משיח. יעדער מיינט דיך אויכעט. יעדער איינער קען זיין משיח. איז א מענטש דארף קוקן אויף זיך, איז טאמער א מענטש האט זיך אנגעהויבן מאל איינרעדן ער איז משיח איז רעד דיך נישט איין ביסט משיח, הייב דיך אן פרעגן ליעד צו די באשעפער זאל קומען און דיך זאגן אז דו ביסט משיח, ביסטו גרייט פאר די דזשאב? פילסטו אליין דו ביסט ראוי פאר דעם? פילסטו דו ביסט ערליך גענוג? וועסטו קענען זיין ווי משה וואס איז געווען ריין מן העם און אפילו אידן האבן געשפיגן אויף אים האט ער נאך אלץ געקענט קוקן נאר גוטס און בעטן אלעס גוטס פאר כלל ישראל? ווייל משיח גייט האבן א שווערע דזשאב, צאמצונעמען גאנץ כלל ישראל און לערנען תורה פאר גאנץ כלל ישראל. סאו יעדער איינער דארף דיקא קוקן אויף זיך, ווי שטיי איך אויפן וועלט? און ווי זעהט עס אויס? בין איך ראוי צו מקבל זיין משיח? וואס מיינסטו צו זאגן מיט דעם? פיל איך אז איך בין גענוג א ערליכע איד צו גיין אויף א העכערע מדריגה? אז אזוי דארף יעדער איינער טראכטן ביי זיך און אננעמען אביסל מער לעבן מיט די באשעפער, און די זוהר שרייבט אז ווען משיח גייט קומען אז די גאנצע זאך פון משיח גייט זיין די איידיע פון עצת חיים, קבלה איז עצת חיים וואס טייטש אזוי, אונז לערנען יעצט תורה וואס דאס תורה איז פון די עץ הדעת, עץ הדעת איז טוב ורע, און ווי זיי הייסן עס קבלה דאס קומט פון די עצי חיים דאס קומט פון די בוים וואס לעבט און די בוים וואס לעבט איז געמאכט אונז אויפצולעבן וואס איז סאך העכער פון די עץ הדעת ווייל ס'איז נישט דא קיין טוב ורע דארט. סאו ווען משיח גייט קומען גייט אונז ארויפברענגען אז ער גייט אונז ברענגען צו די לעוועל אז אונז גייען זיין עצי חיים. און דאס גייט זיין א קבלה זאך, סאו מיט דעם וואס מען איז עוסק אין קבלה איז מילא גרייט מען זיך אז משיח זאל קומען, ווייל די גאנצע משיח גייט קומען גייט קומען דורך קבלה, און שטייט אויך אין די הקדמה פון עץ חיים די זעלבע זאך, אז די גאנצע זאך פון די גאולה איז קבלה. און איך האב שוין געגעבן אמאל א דרשה וועגן די בעל שם טוב, וועגן חסידות, און איך האב שוין מער ווי איינמאל גערעדט פון דעם, אז די גאנצע זאך וואס די בעל שם טוב האט אראפ געברענגט חסידות די עיקר איז געווען אז די וואס די רעבעס וואס זענען קבלה'יסטן זאלן נעמען קבלה און עס אראפ ברענגען אויף א וועג ווי יעדער זאל קענען פארשטיין ווייל נישט יעדער איינער קען פארשטיין קבלה. סאו מיט דעם איז א מענטש איז אויסגעגאנגען חסידות איז ער אויסגעגאנגען קבלה און דורך דעם גרייט ער זיך פאר משיח, עס איז נישט נאר דאס דורך דעם ברענגט ער נענטער די גאולה, די בעל שם טוב פלעגט האלטן איין זאגן אז מיט טוהן די אלע זאכן און אזוי וועט מען ברענגען נענטער די גאולה, ווייל די גאנצע זאך פון קבלה איז צו ברענגען נענטער די גאולה אז אונז זאלן אריינגיין צו די מדריגה פון די עץ חיים אונז זאלן זיין די בוים וואס לעבט און אזוי וועט מען לעבן פאר אייביג. איך וואלט צולייגן נאך א ווארט וועגן די חילוק צווישן עץ הדעת און עץ חיים, וועגן למשל וועגן טרעפן א שידוך, שטעל דיר פאר מען טראגט איינעם אן א שידוך מען זאגט אים דא איז א פיינע מיידל, איז דאס וואס מען דארף? דארף א טאפ מיידל? ניין, וואס מען דארף איז א פאסיגע שידוך, וואס הייסט א פאסיגע שידוך? אין ענגליש רופט מען עס א סאול מעיט, די צוויי מענטשן דארפן שטימען, סאו שטעל דיך פאר מען נעמט דא א טאפ בחור מיט א טאפ מיידל און מען מאכט זיי חתונה, אבער די שידוך איז נישט קיין פאסיגע שידוך, צו אפשר נוץ איך נישט די ריכטיגע ווארט, די צוויי זענען נישט געמאכט צו זיין איינס צום צווייטן, סאו יא, זיי זענען ביידע טאפ, א עכטע פיינע בחור און א עכטע פיינע מיידל, אבער די צוויי שטימען נישט. וואס דארף מען האבן? מען דארף האבן די ריכטיגע שידוך ס'זאל שטימען. סאו פון וואו קומט די זאך די ווי זיי הייסן עס צו די מיידל אדער בחור זענען גוט אדער נישט גוט, דאס קומט די איידיע דערפון קומט פון די עץ הדעת טוב ורע, ווייל דאס די עץ הדעת פארשטייט גוט אדער נישט גוט, עס איז נישט דא קיין קאנעקשאן, עס איז נישט דא קיין פילינג, אבער עץ החיים איז די עץ החיים דאס קומט פון אינעווייניג. ווען א מענטש זינגט א ווארעמע ניגון, וואס איז די ווארעמע ניגון? דאס קומט פון אינעווייניג. ווען א מענטש איז זיך מדבק מיט די אייבערשטער איז ער אין די עצי חיים. סאו, דזשאסט אביסל מסביר צו זיין די חילוק צווישן עץ הדעת טוב ורע און עץ החיים וואס לעבט, איז די חילוק פון פילן. סאו. מען האט אנגעהויבן רעדן פון אנהויב וואס ווארטן פאר משיח, וואס מען ווארט פאר משיח איז צו מסכן זיין די חטא פון עץ הדעת, די חטא פון עץ הדעת האט אונז צוגעברענגט צו די זיין אין די פארט פון טוב ורע, סאו דארף מען נעמען די נחש און מען דארף עס פארדרייען און אזוי האט מען פארדרייט די נחש, הייסט מען פארדרייט נישט נחש, מען איז מסכן דאס די נחש האט אנגעדרייט, איז מילא דורך דעם ברענגט מען משיח, און די משיח העט אונז אריינברענגען צו די עץ החיים, און אזוי וועט מען לעבן פאר אייביג אויף א העכערע מדריגה. כ'האף ענק אלע האבן פארשטאנען, אויב איינער האט א קשיא, ער קען עס פרעגן. האטס א גוטן טאג.